Jarri nama afuri. Goobanni fuuldura deema. Urjiin jala yaati jechu salawaatu Rabbii wa salaamuhu alayhi gaara kana gubbaa bahan. Farajafa bihimul jabal. Gaarri socho'e Nabi Muhammadiin fa'a gaarri Jabalu Uhud. Rasuulli Rabbii gaarri sochoonaan miila isaanii xaahira, bareedduu wal qixxooftuu adii san tan cooma muka timiraa fakkaattu jedhee warri seenaa himu san addeenna irraa salawaatu Rabbii.

wa Uthmaan shahiidaan, shahiidii ykn wareegamtoota of durattii wareegamuu deeman jedhan Nabii Muhammad. Jarri hin wareegamne bar. Waan jarri ta'uu deeman himaniif jechuu dubbii keesse sallallaahu aleeyhi wasallam. Fasakanaa Uhud. Innahu jabalun yuhibbu Muhammadan wa ummatahu. Gaarri kun gaara

jedhan Rasuulli Rabbii sallallahu alayhi wa sallam. Gaara seenaa, gaara taarikaa, gaara wareegamaa, gaara gazwatu Uhud, gaara jannataa, gaara nu jaallatu, ka isa jaallannu innahu jabalun ahmar muxillun alal madiinatil munawwarah, Madiinaa Nabi Muhammad gubbaa gadi mul'atu,

Ka sihrii, namni falfala qabu, bishaan roobaa yoo dhiqate, bishaan roobaa yoo dhuge, bishaan roobaatiin uffata isaa yoo miiccate, dhukkuba akka sihrii baasuu ni danda'a. Bi'idhnillaah, hayyama Rabbiitiin. Waan akka budaa, nama budaa qaama keessaa qabu. nama dhukkuba akka sihrii, dhukkuba akka hisdii fa'a, hisdii namaa fa'a namni qabu rooba yoo dhiqate, rooba yoo dhuge keessaa qulqullaaha kamaa aftaa bidaalika sheeka guddicha fatwaa muftii addunyaa kanaa ibnu baazi fataawa isaanii keessan lafa kahanitti. Inni biraa ragaan kanaa Gaafa lola Badrii roobni roobe. Halkan gaafa lola Badrii Rasuulli Rabbii lolaaf halkan Badriin bulan, Khamsaa galgala Rasuulli Rabbii achi bulan san roobni roobe. Aayaa san keessatti qabxii faayidaa rooba halkan san roobuu Rasuulli eh, Rabbiin Quraana keessatti wayita kaa'u lafa "Waliyuz- wayuzhiba ankum rijsa shayxaan rijs wanta fokkataa Sharri, shira, dhibee, dhukkuba sheyxaanaallee qoma keessaa isin dhaquu, idhiquu fi isinirraa oofuu fi wanni rooba kan isinii roobeef jedhe Rabbi. Akka sahaabaan sodaan kaafiraa itti dhagahamee hin hollanne waraana keessatti hattaa laal gootummaayuu nama godha jechuudha Rabbi. Faaydaa isaa keessaa jechuudha.

fakkiin rabbiin ana ergee maaliin na ergedha rasul rabbi beekumsaa fi qajeelumaan na ergee jedhe qajeelumaa beekumsa adda baasan asitti rasuulli namni marti qara'eef hin qajeelu namni marti qara'uu dhabeedhaaf hin qajeelu hin jallatu maaliif jennaan ati mataan kee nama meeqa beeyta ka alifiin hin beeyne ka rabbiin bulu homa dhagaheen haga argeen

Rooba nama fixu, biyya diigu, manneen daakee, biyya daakee balleessu maxara jedha Rabbi. Fa'an- Fa'amxarnaa alayhim hijaaratan min sijjiil. Fa'amxarnaa. Fasaa'a maxarul munzariin. Qur'aan keessatti Rabbi itti dubbatu. Maxar jedhee waama rooba nama fixu, rooba waa balleessu. Ammoo gayfii fiihi gawf. Gayfii immoo ka rahmataa rooba nafaa ta'u, ka lafaa Bakka garitti immoo midraara jedhee roo- waama rabbi. Rasuuli rabbi sallallahu alayhi wasallam wanni beekumsaa fi rooba wal fakkeessaniif tokkoffaa beekumsi samiirraa dhufe rabbiin bira.

Roobnis lafa nafa gubate, lafa gubatte, ka biqiltuun irraa dhumte itti gadi roobee tasgabbeessa. Sadaffaa, beekumsi wayta Rabbiin biraa dhufu qulqullu. Wayta nama keessa achi deemee ilaalchi namaa itti mammakamu, bar ilaalcha namatu ilaalcha itti maka malee, Isatu ilaalcha namaatti makamaa miti Rabbi ni tiksa. Ragaa kanaa Tooraati fi Injiiliin fudhaa Qur'aanaa miti. Qur'aanni ilmi namaa hin dandeenye harfii takka irraa hir'isuuf itti dabaluu akkasuma turan moo haga guyyaa qiyaamaa haga gaafa Rabbi isa fudhatutti. Hin fudhata yusra alal Qur'aani fi leeylatin halkan wahii akiru zamaan Qur'aana kana malaa'ikaan fuutee San ittiin kutte jedhe Rasuulli Rabbii. Hattaa waraqaa irratti harfiin takka naftu jedhe Nabi Muhammad. Aakiru Zamaaniin guyyaa wahii halkan wahii malaa'ikaan dhuftee Qur'aana kana harfii Qur'aanaa guutuu fudhatte jedhe Rasuulli Rabbii. Hattaa min suduura qoma namaa keessatti hin hafuudhe. Namni galgala wayita gacciisu haafizal Qur'aan. Wayita ka'u harfiin takka qoma isaan jirtu aakiru zamaanii wanni sun mudatuu ta'a Rasuula Rabbii jedhan. Alayhi salaatu wassalaam. Haga gaafa Rabbi isaa guyyaan sun gahutti Qur'aana homaa hin tuqan, homaa tuquu illee hin dandeenne. Ittiin muggutee koottaa dandeettan aaya takka fidaa jedhee dadhabde duniyaan guutuun. Ragaadha kinoo duniyaan guutuun ragaa baati. Rabbi Qur'aana kanaan nu- asiin nu eege, isaan nu eege galan isa haa gahu. Qoma keenyatti Rabbi nu haa obaasu Qur'aana. Rasuulli Rabbi sallallahu alayhi wa sallam beekumsaa fi Bishaan rooba samii wayta wal fakkeesse as keessa Towraatii fi Injiiliin fakkeenyaa fudhaa. Kakuu Moofaaf Kakuu Haarawa ka jedhamu. Asliin isaa hundeen isaa Rabbiin biraa dhufe. Garuu jarri tiksuu dadhabanii Rabbi tiks, te, te, eegumsa isaa dhoowwe eegumsa Towraatii fi Injiil. Towraatii fi Wangeela ka jedhamu kana Yahuudaa fi Nasaaratti kenne Rabbi. Qur'aana immoo ofii eege. ofitti irkise Rabbi eegumsa isaa Towraatii fi Injiiliin immoo jaratti irkise. Jarri eeguu dadhabnaan ilaalchi namaa itti laaqamee keessatti Matsaaf Quddus yeroo gara 24,000 haaromfame. Seenaa keessatti yeroo 24,000 haasoo haaromfame jechuun waa meeqa keessaa harca'e waa meeqa itti dabalame jechuudha. Kanaaf roobni illee awwala wayita Rabbiin biraa dhufu qulqulluu wayita lafa bu'ee lafarra gangalatee dhoqqee meeqa laaqatee dacheerra gangalatee dhufu daalachaa'ee boorahee bareedina isaa ka aslii ka hundee gadi dhiisee, miidhagina isaa ka aslii gadi dhiisee, daalachaa'ee waan biraa fakkaatee ummata kaan bira gahu, bakka biraatti wayita gad bu'u qulqulluu wayita bakka biraa gahu ka biraati booru. Beekumsillee akkasi garuu Rabbiin diin Nabi Muhammad ni tikse. Salawaatu Rabbii wa salaamuhu alayhi. Wayta rooba'aa kanaaf roobni Abdallah ibn Abbaas Rasuula Rabbii gaaf tokko Yahuudaan kaatee itti dhufte jedhe. Rasuula Rabbii qormaattee qormaataan kuffiftee Rasuula Rabbiitti kolfuuf. Gaafii jajjaba Rasuula Rabbii gaafatte dhufte.

Sagaleen akkasii guyyi suga akka gahuu jedhu sagalee wayita roobaa dhageenyu sun maali yaa abbaa qaasim jedhanii rasuula rabbiiti. Faqaal innahu sawtu malakin sagalee malaa'ikaa jedhe rasuulli rabbi. Wafi yadihi makaariq harka isaa harka isaatitti ibidda qabatee akka halangee jechuu halangee namni